עס האלט אין די משנה דף יד בית עמוד בית, כהן גדול פורים ומהמתו, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכריה עליו השלום, דערמאנט בחודש שליחות ספאנסער רבי עקיבא קזלניק לעילוי נשמת זיין באבע מרת פייגא מרת רבי ישראל חיים עליו השלום. סאו אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע משנה אז פון די ספעשל דינים פון די כהן גדול ער טאר נישט צורייסן זיינע קליידער ווען ער איז מסאבל על המת, און די משנה גייט אריינגיין נאך דינים וועגן די קריעה פראסעס, זאגט די הייליגע משנה, כהן גדול טאר נישט צורייסן די קליידער אויף א מת, נאר טאמער ער טוט עס מיט די נוסח, מיט די וועג ווי אזוי רעגולאר עווילן טוהן. אבער, פורים מלמטה, סינס אויף די באטעם איז נישט די דרך הקריאה, אויב אזוי דאס הייסט נישט קיין קריאה. סא על פי פשטות לערנט מען דא אז ס'איז א אפשענעל זאך אויב ער וויל קען ער רייסן קריאה, ער מוז נישט רייסן קריאה. ס'איז כאילו לייק אן עמאשענעל זאך, א רגש זאך, טאמער ער וויל רייסן קריאה, קען ער מעט אים לאזן. אויב ער וויל, מעג ער. אזוי לערנט טאקע די מנחת חינוך. אבער רשי אויף די ריף פון מועד קטן שרייבט אז ס'איז א חיוב, פארוואס? ווייל אויב ס'איז מיתה אויף די אופן, אויב די טוסט דאס נישט, איז בעיסיקלי ביסטו מזלזל אין די כבוד פון די קרובים, יו העוו א אישו. והדיוט ווי רייסט די הדיוט קריעה? מלמעלה אזוי ווי רעגולער אבלים אלל דע וועי עט די טאפ. כ'וויל נאר קלאר מאכן פאר א סעקאנד, ווען מ'רעדט דא וועגן די כהן גדול צו די כהן הדיוט רייסן קריעה, רעדט מען נישט וועגן די בגדי כהונה, די בגדי כהונה טאר מען נישט רייסן קיין קריעה, מ'טאר נישט צורייסן ס'דא א ספעשל פסוק, א ספעשל לאו, לא יקוריה, מ'זאל עס נישט צורייסן, סאו מ'רעדט וועגן זיין וואכנדיגע קליידער, נישט די בעקישע, די סוט, דאס טאר מען, אפילו דאס איז אויך דא די גיידליינס ווען די כהן גדול מעג ווען ער מעג נישט. סאו כהן גדול מקריב אוינן, די כהן גדול אויב ער איז א אוינן די טאג וואס די מעסער נפטר געווארן מעג ער נאך אלץ מקריב זיין, אבער אפילו ער איז מקריב, ולא יאכל, די קדשים זאלן נישט עסן די צייט, נישט אזוי ווייט, אטאקע נישט אינגאנצן עקספעלד פון די קודש קדשים פון די בית המקדש, אבער עסן דאס נישט, וההדיוט ההדיוט לא מקריב ולא אוכל, נישט ער זאל עסן, נישט ער זאל מקריב זיין, ער איז קאמפליטלי אוט. דער כהן גדול מעג מקריב זיין אבער נישט עסן, דער כהן הדיוט סיי ער טאר נישט מקריב זיין סיי ער טאר נישט עסן. אלס עונן. אזוי ווי עונן איז פטור מכל המצוות, רייט? מען טאר נישט לייגן קיין טבילן. זאג וואס נאך דעם. מ'רעדט וועגן עונן, מ'רעדט וועגן עניות. עונן, עונן, שטייט נישט וועגן אבל, שטייט עונן. אקעי, סאו ס'איז געשטאנען דא א משנה און ס'איז געשטאנען דא א משנה, און דערמישט א חילוק וועגן קריעה פון אויבן קריעה פון אונטן. אמר רב, האט רב געזאגט, דער כהן גדול איז געשטאנען ער מעג פורים זיין למטה. וואס מיינט למטה? למטה ממש, עט די באטעם לאמיר עס רופן ווי אונז וואלטן געלייגט די ציצית ביי די ענד פון די בגד, מעג ער, היות ס'איז נישט קיין דרך קריעה, אויב אזוי, קריעה איז למעלה אינגאנצן ביי די הארץ אינגאנצן אויבן ביי די בית הצוואר לאמיר עס אנרופן, סאו ווען די משנה זאגט ביים כהן הגר ת מלמעלה מיינט למעלה ממש אלל די וועי עט די טאפ, למטה גייט מיינען עט די באטעם טארדס די באטעם באטעם טאפ. שמילה משמילה זאגט למטה וואס שטייט ביי די כהן גדול מיינט עפעס אנדערש, למטה מכמה סופי, לאמיר אימעדזשענען די אמאליגע, לאמיר נוצן א טעלעסקאופן פאר די משל, סאיז א בגד וואס גייט סאיז דא א לאך אין די פאר די קאפ און סגייט אראפ פון אויבן, סאו די נעק די ווי זיי הייסן די נעק ליין איז געווען איבערגעגאנגען אפאר מאל אזוי ווי א קאלער, סאו שמואל זאגט למטה מיינט למטה מכמה סופי, די לאזט די קאלער גאנץ אבער די בגד איז צוריסן בילאו די קאלער, סאו די קענסט נאך אלץ אנטון, ס'איז דא אזוי ווי א ריס, א ווענט פון ווענטילעישאן ביהיינד אן היז בעק. די קאלער איז גאנץ, בילאו די קאלער איז דא א ריס. ממילא מעג די כהן גדול דאס טון, פארוואס היות די ענד פון די בגד בלייבט גאנץ, ס'איז נאר אינמיטן די בגד וואס ס'איז דא ריס, הייסט דאס נישט קיין דרך קריעה איטס נאט א פראבלעם. סאו היות די קאלער בלייבט גאנצעהייט, ס'איז סך הכל א עיר ווענטילעישאן סיסטעם, איז ממילא איטס נאט א פראבלעם. אבער דאס איז אלץ ביי די בגדים פון אמאל, וואס דאס איז געווען אזוי ווי א ראוב, און ממילא איז דאס געווען שלא כדרכו. אבער די בגדי איז מעניני וואס האבן באטענס, די חלק פון די באטען די וואס גייט אראפ אינגאנצן פון די בגד האט די זעלבע דין ווי די ספל פון די קאלער, אויב אזוי מיט א רעקל די זעלבע זאך, יא היינט רייסט נישט קיין קריעה ביי די קאלער פארוואס ווייל דאס הייסט אויך די אפער סענטער די אפער פלאץ ווי מ'רייסט קריעה ממילא וואלט עס געווען פאר די כהן גדול א פראבלעם עז וועל, סאו רב לערנט למעלה שמי לערנט למעלה מיינט למעלה מכמה ספל העכער פון די קאלער דארט איז די ריעל רעגולער וועג וויאזוי מען רייסט קריעה, אויב איז דאס איז נאר מיתה פאר כהן הדיוט, די כהן גדול קען רייסן בילאו די קאלער ליין דעט וואלדנט בי א פראבלעם, אבער וויאזוי וויאזוי סיי וואס די כהן גדול רייסט למטה נישט די קאלער אליינס און סיי וואס די כהן הדיוט רייסט די למעלה די קאלער ליין רעדט זיך ביידע בצוואר ביי די הארץ, מה שאין כן לויט רב האט מען געלערנט די כהן הדיוט רייסט אויבן אלל דע וועי עט די קאלער ליין, די כהן גדול רייסט אלל דע וועי עט די באטעם ווי אונז וואלטן געלייגט היינט ציצית ווען ס'וואלט געווען א פיר עקעדיגע בעג. ווייסט וועלכע די פרעגן א קשיא פון א ברייתא שטייט אין מסכת סמכות על כל המעשים כולם אויף אלע מעשים חוץ פון א טאטע אדער מאמע וואס מ'איז מחיוב צו רייסן פרי רצו אויב ער וויל מבדל קען ער צורייסן אינטו טו פיסעס כמה סופר שלא ביי די קאלער ליין ממש עס זעט אויס מען צורייסט די קאלער ליין איז בעסיקלי טו פיסעס רייט ווייל ס'איז א סלייס פון אויבן ביז אראפ אויב זייער טיף אראפ איז עס צוטיילט אין צוויי. באט נאו, אויב עס איז על אביו ועל אמו, ער רייסט אויף קריעה און אויף זיין טאטען אויף זיין מאמע, איז ער מחיוב עס צו רייסען אויף צוויי, מבדל דארף ער ספליטען קאמפליטלי אלל דע וועי, ער האט נישט קיין אפשען. קומט אויס דער למטה מכאן מסופה ביסטו אויך יוצא די חוב פון קריעה, יו העוו די אפשען ביי די אנדערע קרובים קען ער טוהן אדער פון אויבען אדער פון אונטען, אבער כיוון דבעלמא היות ביי אנדערע אבילים הא וקרא דאס איז קאנסידערט א ריס, דאס איז אויס יוצא געווען די מצוה פון קריעה, וויאזוי קען שמואל זאגען דער כהן גדול קען צורייסען די קליידער למטה כאן מסופה, קורא כאן, לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן אויף די זאך ביי די פרשה פון די כהן גדול, ס'איז דאך דא א פסוק בגדיו לא יפרום, און אויב לויט שמואל קען אויב מען קען יוצא זיין די הוט און קריעה ביי די ברודער און די שוועסטער, אויב אזוי וואלט דער כהן גדול דאס נישט געמעגט טון, ער צערייסט למעשה זיינע קליידער. זאגט די גמרא, שמואל כרבי יהודה סבירלי, ער האלט אזוי ווי רבי אזוי שמואל האלט אזוי ווי רבי יהודה וואס דינגט זיך אויף די תנא קמא ווייטער אין די ברייתא, אמה און ער זאגט, די אמה וואס ער זאגט, כל קרע שאינו מבדיל סופו שלו, יעדע ריס וואס איז נישט אלל די וועי אפ, איט דאזענט ספליט איט אינטו טו פיסעס, איינע אלו קרא של תפלות, תפלות, האסט נישט יוצא געווען די חיוב פון קריאה, דווקא ווען ס'איז צוטיילט אין צוויי, און היות דאס הייסט נישט קיין קריאה, ביי אנדערע אבלים, האלט שמואל פאר א כהן גדול און דעטס אקעי, ווייל דאס איז נישט אינקלודעד אין לא יפרום, אויב דו האסט נישט יוצא געווען די חיוב פון קריאה, הייסט דאס נישט די איסור פון לא יפרום. פרעגט די גמרא, מי איסלאי לרבי יהודה קריאה בכהן גדול, האלט רבי יהודה בכלל אז ס'דא א קריאה וואס די כהן גדול מעג למטה מכמה ספים, ווי ס'זאל נאר זיין, ר' יהודה קענסטו נישט זאגן אז ער האלט אזוי, און טענה'ן אז כ'האב געלערנט אין א ברייתא, אילי נעימה ווען ס'שטייט וואלט געשטאנען ביי די כהן גדול, ראש לא יפרע און בגד לא יפרום, אין אדער ווארדס, נישט זיינס, נישט אזוי ווי ס'שטייט ביי אונז ראשו און בגדיו, ווען ס'וואלט געשטאנען פלעין ראש לא יפרע און בגד לא יפרום, היו סיומה בראש ובגד של סוטה הכסף מדבר, מ'ווייסט די פראסעס פון די סוטה מ'האט איר חושד געווען, זי האט זיך מייחד געווען מיט א אשת איש האט זיך מייחד געווען מיט א פרעמדע מאן, מען האט איר געווארענט, גייט מען געבן די טעסטינג פראסעס, מען גייט געבן די ספעשל וואסער, און מען גייט אויפדעקן די האר פון די קאפ, און צורייסן אירע קליידער ביז צו איר הארץ. נאו, קען זיין, דאס פאסט נישט פאר א כהן גדול צו זיין ביזי מיט אזא זאך, למעשה מען גייט דא אויפדעקן א פרוי, עס איז נישט איידל, דער כהן גדול, דו שטיי אוועק, לאז א צווייטע כהן דאס טון. סאו קען זיין די ראש לא יפרע, אי בגד לא יפרע, און רעדט מען וועגן די כהן גדול shouldn't be the one to do this to the woman וואס מ'איז חושד אויף די אלע זאכן. סאו פאר מ'גייט ווייטער, דאס איז די מקור בכלל ווי חזל לערנען ארויס אז א פרוי אן א צוגעדעקטע קאפ איז א מעשה נבילות, ס'איז א מיסע זאך, דאס איז די מקור פון צו גיין אז א פרוי זאל גיין מיט אויפגעדעקט האר, דאס איז די מקור צו דעם. ס'איז אינטערסאנט, אין משנה ברירה אין אורח חיים סימן עיין ה, סעיף קטן י ד, ברענגט אז די זוהר הקדוש שרייבט, און ער איז זייער שטארק מחמיר, מען זאל נישט זען קיין שום שערות ראש האישה אפילו בביתו, און ער שרייבט צו, וזה גורם עניות בביתו, ס'ברענגט צו רחמנא לצלן ארעמקייט, און ס'מאכט קאליע פאר די קינדער רחמנא לצלן, די סטרא אחרא דרייט זיך אין אזא סארט הויז, און איז ממשיך, און להיפך, דער וואס איז קעירפול מיט דעם, אויף דעם שטייט די ברכה פון בניך כשסילי זית מסביב לשולחניך, די מאן ווערט געבענטשט מיט עשירות, און די בנין ובני בנין, עס זוכה זיין צו דורות ישרים ומבורכים. נאו, די בב ודי אין די בארא פארקער נחום יענקל טויבער זאל זיין געזונט האט צוגעלייגט, מען זעט נישט אסאך מאל אין די משנה ברירה זאל צובריגן זוהר הקדוש. אויב די משנה ברירה האט געפילט פאר וויכטיג מען דארף דא דערמאנען די זוהר הקדוש, אבוויעסלי איטס ווערי אימפארטענט און זייער ריכטיג מען זאל זיך אכטונג געבן דערמיט מען זאל נישט אפילו פאר קיין סעקונדע גארנישט מען זאל קיינמאל נישט זיין אויפגעדעקט, אבער על כל פנים, סא היות ס'שטייט ראשו און בגדיו, טאמער לאמיר שטייט אין פסוק אז ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרעון, מען רעדט וועגן די כהן גדול אליינס, שיין די בפרימע אז מען טאר עס נישט צורייסן בכלל, קאליג און טאר נישט לאזן האר וואקסן בכלל דברי רבי יהודה אז די כהן גדול טאר נישט צורייסן אפילו למטה של בגדיו, סאו זעהן מיר פון דעם רבי יהודה האלט מען טאר נישט צורייסן קיין קליידער נאו מעטער וועיר איט שוד בי אפילו אויב עס איז נישט אלל דע וועי אן די טאפ. רבי שמואל אומר רבי שמואל זאגט ווען די תורה זאגט עיני פורים רעדט זיך כדרך שבני אדם פורמין אזוי ווי רעגולער מענטשן צורייסן די קליידער. אבער טאמער ס'איז נישט כדרך קריאה איז נישט קאנסידערט קיין פרימע, אלא היא מלמטה, דער כהן גדול קען עס טון שלא כדרך האבלים את איברים, וההדיוט מלמעלה אזוי ווי די רעגולע האבלים. אבער וואס זעהן מיר פון דעם? רבי יהודה האט געהאלטן ס'איז אסור פאר די כהן גדול צו רייסן די קליידער אפילו את איברים, וויאזוי קענסטו זאגן אז שמואל האלט אזוי ווי רבי יהודה?

פרומע קאליקע, נאו מעטער וואט, איז קיין גדול טאל גארנישט צו רייסן אפילו אויב ס'איז נישט אויף די ריכטיגע פלאץ. שמואל האט געהאלטן אויב דאס איז נישט קאנסידערט קיין גוטע קריאה פאר א רעגולער אבל, מעג די כהן גדול עס טון. זאגט די הייליגע משנה, כל התודים מה חברו, א זאך וואס איז עווערי סינגל דעי, קודם את חברו. ער האט צוויי מצוות, ער ווייסט נישט וועלכע זאל קומען ערשט, טו דעי וואס דו טוסט יעדן טאג. וכן כל המקידש מה חברו, קודם את חברו. איינער וואס איז הייליגער, איין מצוה וואס איז הייליגער פון א אנדערע מצוה, זאלסטו טון דעי וואס איז מער הייליג. למשל, פאר המשיח און פאר העלם דבר של ציבור הוא איידל עומדים, ביידע שטייען דא גלייך, מען ווייסט נישט וועלכע זאל מען מקריב זיין ערשט. זיי האבן א ספק וועלכע פון די צוויי זאל מען מקריב זיין, די פאר העלם דבר של ציבור אדער די פאר המשיח. איז להלכה פאר המשיח קודם לפאר הוא איידל בכל מעשיו, די פאר המשיח קומט פאר די פאר העלם דבר של ציבור, די גמרא וועט שוין מסביר זיין. זאגט הגמרא מנא אנא מילתא, וויאזוי ווייסט מען די ווערטער אז א מצוה וואס איז תדיר קומט פאר די אנדערע מצוה? אמר אביי, האט אביי געזאגט, אמר קרא ווייל עס שטיינט אין פסוק מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשי את העילה. זאגט הגמרא מעכטיג כסוף, לאמיר זען וואס שטייט אין פסוק, שטייט אין פסוק עולת הבוקר, ווייס איך אז מען רעדט וועגן די קרבן תמיד, אויב אזוי עולת התמיד למה לי, פארוואס דארף די תורה נאכאמאל שרייבן דאס איז די עולת התמיד, איך ווייס פארדעם די עולת הבוקר איז די עולת התמיד, מען ברענגט עס יעדן טאג. נאר וואס דען? איך זאג דיך דא די ריזען פארוואס קומט דאס פריער, ווייל ס'איז תמיד, סינס איטס א עוורי סינגעל דעי אקורענס, האט מען דאס געדארפט ברענגען די ערשטע, הכי קל מיט רחמנא, כל דתירא, יעדע זאך וואס איז יעדן טאג, ס'איז תמיד, קדמו, דאס קומט פריער. רבי סטעפאנסקי האט דערציילט אז ער, ס'איז אויף ווידעא, מ'קען עס זען, אז איינער פון די אינגעלייט, ס'איז געווען ערב יום כיפור ממש, כ'מיין פאר יארן, און עפעס א, איינער פון די אינגעלייט איז ארויסגעגאנגען פון בית מדרש, פרעגט אים וואו גייסטו? איך דארף גיין זאמלען געלט פאר איינע פון די לאקעל צדקה צוועקן, איך דארף גיין צו פארשידענע מענטשן און טרעפן פארשידענע מענטשן. זאגט ער אים, אז הייסט, א שיעור געבט מען נישט אויף פאר צדקה, די טעמע איז נישטא ווער ס'זאל עס טון פאר דיר, מעגסט עס טון, אבער על כל פנים ער געפילט אז ער דארף ער דארף בלייבן, איך קען נישט, ס'איז צדקה פאר יום טוב, איך מוז ארויס גיין, איז ארויסגעגאנגען, אפאר מינוט שפעטער זעצט ער זיך אריין צוריק צום שיעור, מען פרעגט אים אינמיטן די שיעור וואס איז געשען, זאגט ער, איי טאוט אבאוט יו, יו אר רייט, און איך האב געגעבן די ליסט פאר מיין זון און ער איז געגאנגען. קומט ער צוריק די נעקסטע טאג און ער זאגט אז מיין זון האט נישט מצליח געווען ער האט געשאפט גאנצע פופציג שקל דער איז נישט געווען אינדערהיים יענער איז נישט געווען אינדערהיים גאנצע פופציג שקל די נאך א מזל איך בין נישט געגאנגען איך האב כאטש געכאפט די שיעור די אויפן פלאץ האט זיך צוזאמגעזאמלט כ'מיין ער האט געזאגט פינף טויזנט דאלער ווייסט מענטשן פון די שיעור האט זיך צוזאמגעזאמלט פינף טויזנט דאלער זאגט ער כל הטוב די טוב די קודם די מ'טוט א זאך וואס מ'דארף טון ס'דא א סדר יום עווערי סינגל דעי ס'דא א כח דערצו ס'קומט עפעס ארויס גוטע זאכן דער וואס פארשטייט די מעסעדזש פארשטייט און דער וואס נישט זאל מען אים מסביר זיין על כל פנים מ'דערלייגט נישט פון טון די ריכטיגע זאך. און עפענגס טאנץ פון פֿינף טויזנט דאלער פאר די סיום וואטעווער ווי דיין סיבה איז אזאלעכע פאליסיס איז אפגערעדט דאס איז תו די וכל המקדש מעל חברו הי' קודם את חברו איין מצוה וואס איז הייליגער פון די צווייטע קומט אויס פריער זאגט די גמרא מנלן ווי זעהן מיר ס'דא אזא זאך א חילוק צווישן הייליגע און נישט הייליגע עס קומט פריער די תנא דבי רבי שמעון צו מ'לערנט א ברייתא מ'רעדט דארט וועגן א כהן וקידשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך די איינער וואונדערט זיך פארוואס אונזער כהן דא זיצט דא די ערשטע שיעור איז וועגן די פסוק מ'איז מקיים וקידשתו דא יעדן טאג זעהן מיר אז מ'דארף זיך אויפפירן פארן כהן א ספעשל קדושה, א ספעשל גדולה, מכבד צו זיין די ערשטע לכל דבר שבקדושה, עני זאך וואס איז שייך גדולה אדער כבוד, לפתוח ראשון צו געבן די ערשטע עליה, ס'איז די אנדערע לשון וואס רשי ברענגט צו אויף אנדערע פלעצער, לפתוח ראשון בכל דבר כבוד, בין בתורה און בין בישיבה, סיי ביי תורה'דיגע זאכן סיי ביי דברים של חולין, ביזנעס וואטעווער איט שוד בי, ווי דו קענסט מכבד זיין א כהן ביסטו מקיים די מצוה, און לברך ראשון ער זאל זיין די בעל המזמין ער זאל זאגן רבותי, וכן וליטול מנה יפה ראשון, אז אויב מ'גייט מען מאכן א חלוקה, מ'גייט טיילן פארציעס פאר א סיום, יעדער נעמט א פארשען, געב די כהן די ערשטע, די ישראל האט דאך געווען מכבד צו זיין, כי את לחם אלקיך הוא מקריב איז פארט אוו היז סעלערי פאר טוהן די עבודה אין די בית המקדש, אויב אזוי איז מסתבר די מצוות איז אויך דא אזא זאך, א מצוה וואס איז הייליגער זאלסטו יענץ געבן פריער. י ג עמוד א', שטייט אין די משנה פאר כהן משיחי פאר ר' עדו, ביידע שטייען דא גרייט מקריב צו זיין, אז די פאר די משיח קומט פארדעם, פאר די פאר ר' איידל מיט עווערי סטעפ אוו די וועי. מנא אנא מילא, וויאזוי ווייסט מען אז די פאר כהנים משיח קומט פאר די פאר העולם דבר של ציבור? נתנו לי רבנן, ס'האב איך געלערנט אין א ברייתא, שטייט ביי די סוף פון די פרשה פון די פאר העולם דבר של ציבור, ושרף עשו, זאלסט אים פארברענען, די פאר העולם דבר של ציבור, כאשר שרף את הפר הראשון, אזוי ווי די פאר כהנים משיח וואס שטייט שוין פריער, די זעלבע וועג זאלסטו עס מקריב זיין. מה התלמוד לומד, עס שטייט שוין אין די פסוק פריער, ועשו לפר, מען זאל טון צו די פאר של ציבור, כאשר עשו לפר החטאת פון די כהן המשיח, אויב אזוי ווייס איך שוין, דזשאסט לייק די פאר כהנים משיח האט מען פארברענט, אזוי זאל מען פארברענען די פאר עולם דבר של ציבור. נאר וואס דען, וואס וויל די פסוק דא מחדש זיין? א ספעשל איבריגע פסוק צו זאגן הוא ראשון, אז די פאר כהנים משיח דארף זיין ראשון די ערשטע מקריב צו זיין קודם לפאר הוא עיד בכל מעשיו עווערי סטעפ אוו די וועי קומט ער ערשט. תני רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, פאר כהנים משיח אי פאר הוא עיד הוא עמדה, ביידע בהמות שטייען גרייט, פאר כהן משיח קודם לפאר הוא עיד בכל מעשיו. די ריזען אויף דעם איז, הואיל ומשיח היות די כהן המשיח איז מכפר, אויף גאנץ כלל ישראל, והעדה מסכפרת, די עולם ווערט באקומט א כפרה דורך זיין עבודה, אויב אזוי דן איש יקדים המכפר, דער כהן דער משיח וואס טוט די עבודה זאל קודם באקומען א קלין סלעיט, למסכפר צו דער וואס גייט ווערן מכופר דורך אים, וכן יאמר אזוי שטייט אין פסוק וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל ישראל, סאו קודם נעמט דער כהן קער פון זיין אייגענע פערסענעל ביזנעס, נאכדעם נעמט ער קער פון זיין משפחה, די אנדערע כהנים, נאכדעם גייט ער קער נעמען פון כלל ישראל, אויב אזוי זעה איך אז די כפרה פון די כהן גדול וואס פארגעט פאר גאנץ כלל ישראל אלע אנדערע קרבנות זאל ער אויך זיין די ערשטע, נאכדעם וועט ער קער נעמען פון די אנדערע. רבי סטעפאנסקי האט געברענגט א משל אויף דעם, אויף די עירפארט, יא, זאגט מיר יעדע מאל איינע פון די באורינג זאכן ווען יעדע איינער קוקט נאך אויפן טעלעפאן זיי קיינער קוקט נישט אויף די מענטשן וואס טאנצן אהין און צוריק אינמיטן די איילס, יא, אנטוהן די סיט בעלטס, דעמאלטס הערט קיינער נישט, אבער ווען ער הייבט אן רעדן, וואס? טוט ער שוין נישט? איך האב א פליפ פאון, איך ווייס נישט די רעסט. עניוועי, סאו די אקסיגען זאגט מען דאך אן קלאר, קודם טוה אן פאר דיר, און נאכדעם העסטו אנטוהן פאר די קינדער. פארוואס? ווייל טאמער חס ושלום די נעמט קער פון די קינדער ערשט אנד דען יו נאק יור סעלף אוט, דער'ס נאובאדי טו טעיק קער אוו יו. סאו קודם נעם קער פון דיר, דו זאלסט זיין מסודר, און נאכדעם אפילו אויב די קינד חלש'ט פאר א סעקאנד, עסטו קענען געבן אקסיגען. סאו קודם נעמט די כהן גדול קער פון זיינע אייגענע קרבנות, נאכדעם קען ער קער נעמען פון די רעסט פון כלל ישראל.

חייך קודם פאר העלם דבר של ציבור אויף די אנדערע עבירות וואס האבן מקורות קודם לפאר וואס די ציבור ברענגט של עבודת כוכבים אויף עבודה זרה סאו האסט רעגולער עבירות ווערסעס עבודה זרה רעגולער עבירות קומען נישט מאי טעמא האי די פאר העלם דבר של ציבור פון די אנדערע עבירות חטאת איז א קרבן חטאת והאי די פאר פון עבודה זרה איז א עולה און חטאת קומט פאר א עולה אזוי ווי די כדתניא אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא די פסוק רעדט דארטן וועגן די קרבן עולה ויורד נאר דאס איז נאר א קרבן עולה ווייל עס איז א קרבן עולה ויורד דעט די פרייז טשעינדזשעס.

לאמיר זען וואס זאגט די פסוק ויקרב את ה' לחטאת ראשינו, איך דארף עס נישט האבן פאר די הלכה, אלא זה בנו אבשי, כל חטאות קודמות לעולת הבא ממעון, און אויב די האסט א עולם מיט א חטאת ווער קומט ערשט, קודם קומט די חטאת, וקיימא לן, סא מהר ס האט שוין אנגענומען די זאך פון א ברייתא אין זבחים, דאפילו חטאת הוא אף קודמת לעולת בהמה, אויב ס'האסט א קרבן עולה אפילו ס'איז א בהמה, א באפעלא, א בייסן, א ריזיגע בהמה, און די האסט נאכדעם א פייגל וואס איז א חטאת, איווען דאו די בהמה איז סאך חשוב'ער פון די פייגל, איז קומט נאך אלץ די חטאת גייט קומען ערשט, אויב אזוי איז זיכער אז די פארא חטאת פון די ציבור וואס איז א בהמה, קומט פאר די פארא עולה וואס מען ברענגט אויף עבודה זרה. פאר עבודת כוכבים קודם מסורה עבודת כוכבים, א מאי, פארוואס טאקע? פארוואס קומט עס פאר די פאר לסוער? האי די סוער איז א חטאת, והאי די פאר איז א עולה, אונז האבן געלערנט אז יעדע חטאת קומט פאר א עולה, אויב אזוי אונז ווייסט מען שוין די הלכה די חטאת קומט ערשט. אמרי ממערבי משמעי די רבי באמרי, חטאת עבודת כוכבים, חסירה א', ווען ס'שטייט אין די תורה חטאת ביי די עבודה זרה, שטייט עס איר איזם אחד לחטאת, ל' חס ט סוף, אן קיין א' כסוף. די חסרון פון די א' קומט אונז לאזן הערן די חטאת פעלט עפעס פון די מעלה פון די שטארקייט פון אלע אנדערע חטאות, די חטאת קומט נישט פאר א עולה וואס קומט צוזאמען מיט אים, די עקסעפשאן טו די רול, אלעמאל איז א חטאת ערשט, דא נישט ווען מ'רעדט וועגן עבודה זרה קומט א עולה פאר די חטאת. רוב אמר רבא זאגט נאך א תירוץ קיין משפט כסוף ביי ביי די פאר אוהלו שטייט ביי עבודה זרה שטייט ועשי כל העדה פר בן בקר אחד לאוהלו און מנכסו ונזקו קיין משפט די ווארט קיין משפט מיינט אז די סדר עבודת הקרבנות פון די קרבנות איז אזוי ווי די משפט וואס שטייט די סדר פון די פסוקים קודם די עולה און נאכדעם די סוה איז עם אחד לחטאת איווען דאו געווענטליך קומט די חטאת ערשט אבער דא איז קיין משפט אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק די עולה גייט קומען ערשט. נאך א הלכה שטייט אין די ברייתא סיר עבודת כחבן פון די ציבור קודם די סוה די סוה פון די חטאת פון א נשיא. מאי טעמא, פארוואס טאקע קומט עס פריער? האי די סארט פון עבודה זרה איז א ציבור, איטס א פאבליק קרבן, והאי די קרבן פון די נשיא יחיד איז א יחיד, און די קרבן ציבור קומט אלעמאל פאר א יחיד, די פאבליק קרבן פאר כפרה קומט פאר די קרבן פון א יחיד. ווי אויך קומט אריין א טאהשע איד, אז מען וויל זאגן א ווארט פון א טאהשע רב, ער האט אמאל געשמועסט מיט א בחור האט אים געוואלט זאגן א די גרויסע נחיצות פון דאווענען בציבור, נישט צו דאווענען ביחידות, האט ער אים געפרעגט, וויפיל קאסט א טיקעט אויף א באס פון ניו יארק קיין מאנטריאל? האט ער געזאגט כ'ווייס נישט, דעמאלטס איז געווען פֿינף און צוואַנציק דאלער. וויפיל קאסט א פרייוועט קאר? זאגט ער מסתמא צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער. אקעי, לאמיר גיין ווייטער. וויפיל קאסט א קאר פון ניו יארק קיין קאליפארניע? כ'ווייס נישט, מסתמא צוויי טויזנט דאלער. וויפיל קאסט א באס? מסתמא צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער. וויפיל קאסט א פלעין טיקעט צו ארץ ישראל? פֿופֿצן הונדערט דאלער. וויפיל קאסט א פרייוועט דזשעט? צוויי הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער. זאגט ער, זעסטו די כח? אויב דו זעסט ווי שטארק די חילוק איז, דו קענסט זיך מיטכאפן מיט א ציבור ווי די תפילות גייען ארויף, דו זעסט די חילוק אין פרייז, יו בענקינג אן עווריבאדי עלס, ס'איז א שאד צו פארפאסן, דארפסט צאלן אזויפיל מער עבודה, אזויפיל מער כוחות אריינלייגן, כדי ס'זאל קענען ארויפגיין, ס'איז א שאד, כאפ דיך מיט מיטן ציבור העסטו יוצא זיין. ס'איז איר נשיא קודם מסירת יחיד, מאי טעמא? האי מלך, דאס איז די נשיא פון די נשיא איז פון א קעניג, והאי די נשיא פון די יחיד איז הדיוט און א קרבן פון א קעניג איז חשוב'ער ווי די קרבן פון א הדיוט. מסירת יחיד, די נשיא פון א חטאת פון א יחיד קודמת לכבשת יחיד, קומט פאר די חטאת פון א יחיד, ס'קומט פאר די שעפעלע פון א יחיד. פרעגט גמרא ותניא כבשת יחיד קודמת לסירת יחיד, שטייט אין א ברייתא עקזעקטלי פארקערט, ומאביי תנאי איז א מחלוקת פון תנאים, מאי די טענה פון די ערשטע ברייתא האלט

דווקא ביי די כבשה האט מען עס מרבה געווען, און די כבשה, די די אייעל פון א ווידער, די טעיל פון א ווידער איז זייער פייערדיג, ס'איז זייער א חשוב'ע זאך, אויב אזוי היות דאס איז מען אויך מקריב, האט עס מער סתירות, א חשוב'ערע קו. עומר קודם לכבש הבא, און מויד די עומר איז חשוב'ער ווי די בהמה וואס מען ברענגט מיט מיט די עומר, שתיה לחם איבן דאו מ'רעדט דא פון מעהל, איז קודמים לכבשים איבן דאו ס'איז בהמות הבאים עמהם, און די ברייתא איז מסביר, זה הכלל, דבר הבא בגין ליום, די זאכן וואס דו ברענגסט לקברי די טאג, די מנחה סעודה, די שתי הלחם, זיי ברענגן עס פאר די טאג וואס מען איז מקריב, קודם לדבר הבא בגין לחם, איז קומט פאר די בהמות וואס קומען אלס א בעקאפ פון די קרבנות פון די מנחות, היות די די מנחה קומט פאר די יום טוב אליינס. צוזאמען מיט די מנחה ברענגסטו א בהמה, סאו די מעין זאך איז דא די קרבן מנחה קומט ערשט פאר די בהמות. לאמיר יעצט אוועק גיין פון קרבנות. הוא איש קודם לאישו, פריינד קרעכט דא אויסגערעדט אז ס'איז טאקע דא אסאך פרויען וואס הערן אויס די שיעור, באט ס'קען זיין אז נאך די משנה גייען זיי אוועקפאלן, זאלן אויפהערן אויסהערן די שיעור. די משנה זאגט, הוא איש קודם לאישו, א פרוי קומט נאך א מאן, פארוואס? ווייל די מאן איז מחיוב אין מער מצוות, די פרוי איז מחיוב אין ווייניגער מצוות, להחיות, בנוגע זיי צו מאכן לעבן, טאמער ס'דא א שאלה פון לחיים ולמוות, קודם דארף מען ראטווען א מאן און נאכדעם א פרוי. נאר לכאורה קען מען פרעגן, אונז ווייסן דאך, און שוין אסאך מאל געזען אין שס, די איינע פון די דריי זאכן וואס מ'איז מחיוב געהארגעט צו ווערן ויהרג ואל יעבור איז שפיכות דמים, און די מקור אויף דעם איז די גמרא ווייל ס'איז א סברה פארוואס מה חזית לדון בדידך סומק טפי מידי חברך, ווער זאגט דיין בלוט איז רויטער ווי דיין חבר'ס ממילא האסטו נישט קיין רעכט מקריב צו זיין דיין ברודער אנשטאטס דיר, און לכאורה איז שווער וואס מיינט ער צו פרעגן מה חזית, מ'זעט דא אין די משנה יא ס'איז דא א סערטען לעוועל אוו חשיבות, א מאן קומט פאר א פרוי דער איז סערטען קרייטעריעס הו'ז אן פירסט. אויב אזוי וואס פרעגסטו ווער זאגט יא ס'איז דא אזא זאך? זאגט רבי אלחנן וואסערמאן השי ת כמדומה אין קובץ שירים, די חילוק איז בקום ועשה און שב ואל תעשה. אונזער גמרא רעדט אויב מען גייט ראטעווען איינס גייט ער נישט קענען ראטעווען די צווייטע, אויב עס איז בשב ואל תעשה אויף דעם זאגט מען ס'דא א דין קדימה, ביי גארנישט טוהן, נאט דואינג סאמטינג פראאקטיוולי, איז בשב ואל תעשה, איז דא א חילוק צווישן א מאן אדער א פרוי, אבער ווען מען רעדט וועגן יהרג ואל יעבור דאס הייסט צו הרג'נען דיין חבר אז דו זאלסט בלייבן לעבן, דאס איז וואס אפילו פאר א קליין קינד איז נישטא קיין שום היתר מקריב צו זיין א צווייטן אז דו זאלסט קענען בלייבן לעבן ווייל ווער זאגט אז דיין בלוט איז ווייסער איז מער רויט ווי די צווייטע. רבי יוסף חיים גרינוואלד ברענגט די הקדמה צו ברענגט צו די הקדמה פון די ספר פון רבי ישעי' בארדיקי א געווען פון די גדולי הספרד און קודם פון פאר די מלחמה ער איז געקומען קיין ארץ ישראל גלייך אפאר יאר פאר די מלחמה על כל פנים ער איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל איז די שיף איינגעזינקען ממש נישט ווייט פון די פארט איר ווילט ווען מ'האט געקענט זעהן די פארט. אבער ער איז איינגעזינקען, ער האט געהאט צוויי קינדער, א זון מיט א טאכטער, ער האט זיך געטרייט צו טראגן און שווימען, און ער האט געזען אז ער איז נאט גאנא מעיק איט, ער דארף, ער קען נישט, ער האט נישט קיין כוחות, ער מוז אויפגעבן איינער פון זיי, האט ער זיך דערמאנט פון די משנה, און האט אפגעלאזט די טאכטער, ער האט געלאזט די טאכטער גיין, די טאכטער האט געזען וואס גייט פאר, האט זי געגעבן א שריי טאטע! און דאס האט אים אריין געגעבן אזא מין כח, ער האט זיך מתגבר געווען און ער האט ברוך השם געראטעוועט ביידע, ביידע זענען אנגעקומען באקומען נאך כוחות, אבער דוד שמואל איז ארויסגעקומען פון דעם א געוואלדיגע דבר חיזוק, יעדער איינער פון אונז גייט זיך שטעלן צו די הייליגע טעג, א בחור ליינען לטובה קען אמאל נישט טראכטן ווער גייט מיין קול וועט נישט ארויפקומען, ווערט ער זאגט די אייבערשטער וועט אויסהערן מיין תפילה, ווערט אינגאנצן צובראכן ווייל ווען מען געבט איין שריי טאטע און מען געבט א שריי פון טיפן הארצן איז זיכער די קול וועט אנקומען בבואו אל הקודש און דעם זכות וועלן די תפילות נתקבל ווערן ברחמים וברצון. אין להשיב אבידה איז אויך דא די מאן קומט פאר די פרוי. האסט א טשויס וועמענס אבידה צוריק צו געבן, האסט זאלסטו נעמען דווקא פון די מאן, ערשט פון די מאן און נאכדעם פון די פרוי. והוא איש הוא כדי מות לאיש לכסות, פאר מען איז דא איין בגד און מען ווייסט נישט דא גענוג פאר ביידע ווער זאל זיין צוגעדעקט, געב עס ערשט צו די פרוי, ווייל די בושה פון א פרוי וואס איז נישט צוגעדעקט איז מער ווי ווי פון די מאן, להוציא מבית השבי, ווי מען קען אויסלייזן איינער פון דזשעיל, א מאן אדער א פרוי, קודם נעם ארויס די פרוי כדי מען זאל איר נישט מענה זיין בזנות. בזמן ששניהם עומדים לקלקלה, אויב די טשויס איז אדער די פרוי זאל ווערן נאנס, אדער זאל מענה זיין דער מאן, האיש קודם לאשתו, ווייל אפילו אידער וואן גייט זיין בעל כרחה, אבער היות די פרוי איז עס א נעטשרעל וועג ווערסעס די מאן וואס איז נישט קיין נעטשרעל וועג, איז די עוולה פאר די מאן שטערקער, גייט מען אים אויסלייזן ערשט. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, היה הי' ואביו ורבו בשבי. די ער אליינס, זיין טאטע, מיט זיין רבי זענען אין דזשעיל, מען קען אויסלייזן אדער איינס אדער צוויי, באטאם ליין, איינער גייט איבערבלייבן אין דזשעיל. הי קודם לרבו, פארוואס וחיי אחיך עמך, ווען דו ביסט שוין סעטעלד זאלסטו ראטעווען א צווייטער, אויב טאמער דאס איז נאר דיר, דו קומסט ערשט. אבער ורבי קודם לאביו, דער רבי קומט פאר דער טאטע, ווייל דער טאטע האט אים געברענגט לחיי עולם הזה, דער רבי ברענגט אים לחיי עולם הבא. נאו דער רמא שרייבט צו, בשם די ספר החסידים, אז דאס איז דווקא ווען קומט א רבי פאר א טאטע, אויב די רבי לערנט מיט אים בחינם, אבער אויב די טאטע צאלט די מלמד, קומט אויס די טאטע האט שוין ביידע זכותים, סיי חיי עולם הזה, סיי חיי עולם הבא, אויב אזוי קומט די טאטע פריער. אבער טאמער די מאמע איז אויך דארטן אין זשעיל, איז אימא קדמת לכולם קומט די מאמע ערשט, פארוואס? ווייל זי ווערט די מערסטע פארשעמט, זי די טשענסעס אז מען וועט איר בא'עוול'ען, די מענה זיין איז שטערקער, און ממילא קומט די מאמע פאר אלעס. ווייל דער באר שבע שרייבט. אז די מאמע קומט אפילו פאר זיך אליינס, אפילו טאמער די טשויס איז אים, ווייל פריער געשמועסט אז ער קומט פאר, די מענטש אליינס קומט פאר יעדער איינער, ווען עס קומט צו די, וואס? יא, אבער די מאמע זאגט ער לויט די וועג די בארשעווע שרייבט די מאמע קומט ערשט, די שער יוסף שרייבט אז די מאמע קומט נאר פאר די טאטע מיט די רבי, אבער די מענטש אליינס קומט אלעמאל פריער פאר עניבאדי עלס. חכם קודם למלך ישראל, א דיין, א רב, איך ווייס א מגיד שיעור, קומט פאר א קעניג, ווייל. א תלמיד חכם איז נישט מעגליך טו ריפלעיס, וואס א דור שפעטער ווערט די מנהיג שוואכער און שוואכער, ממילא מ'קען עס נישט ריפלעיסן, מה שאין כן די קעניג, מ'קען טרעפן נאך איינער זאל פירן די מדינה, אזוי ווי מ'זאגט די בית החיים איז פול פול פון מענטשן וואס האבן געמיינט דער איריפלעיסעבל, למעשה עולם כמנהגו נוהג, די וועלט גייט ווייטער אן, אבער ווען עס קומט צו גדולי ישראל, דער איריפלעיסעבל מ'קען עס נישט מ'קען עס נישט ממלא מקום זיין, וממילא חכם שמת איין לו ניקי יוצא בו, מ'קען אים נישט ריפלעיסן, מלך ישראל שמת כל ישראל ראויים למלכות. און ממילא קומט ער, רופט דער תלמיד חכם קומט ערשט, מלך קודם לכהן גדול, שטעלן מיר זיך אזוי פאר אינעם פסוק, ויאמר המלך להם, דער קעניג האט געזאגט צו זיי, קחי עמכם מי עבד אדוניכם וגומר, דער פסוק און דער נעקסטער פסוק דארט רעדט וועגן דוד המלך האט געזאגט צו צדוק הכהן הגדול, צו נתן הנביא און צו בניהו בן יהוידע, צו נעמען פון די עבדי דוד, און צוזאמען נעמען שלמה המלך צו די ספעשל קוואל, דער קוואל פון גיחון, אים דארטן זאלבן למלך.

הקדים צדק לנתן, פשוט אן די ארע פון די פסוקים זעהן מיר אז די כהן גדול קומט פאר די נביא, ועוד מיר שטייט אין פסוק שמענו ישעי' הכהן הגדול אתה ורעיך וגומר, נאו און די פסוק רעדט דארטן זכריה הנביא האט געזאגט דארטן נביאות וואס דער אייבערשטער דער מלאך רעדט דער מלאך השם רעדט דארטן צו די כהן גדול בשם ישעי' וואס איז געווען ביי די צווייטע מקדש שני ביי די צווייטע בית המקדש און די רמא שרייבט דאס איז ישעי' בן יהויצדק די כהן גדול וואס מען דערמאנט אין ספר חגי. על כל פנים, ווער זענען דיע פרענדס? יוכי וואלט איך וואלט געמיינט הדיוטות זענען פשוטע, הדיוטות הויז זענען געווען פשוטע מענטשן, תלמוד לומד שטייט אין פסוק כי אנשי מופת היינו, וואס מיינט מופת? ואין מופת אלא נביא, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק כי יקום בקרבך נביא ונשנא עליך אות אויף מופת, זעהסט אז די ווארט מופת ריפערס טו עי נביא, זעהט מען פון דעם וואס די מלאך האט מקדים געווען ישעי' פאר די אנדערע נביאים, זעהסט אז די כהן גדול קומט פאר די נביא. משיח בשם דעם משכן קודם דעם ריבוי בגדים, דער הכהן גדול וואס מען האט געזאלבט מיט די הייליגע אויל קומט פאר דער וואס איז געווארן א כהן גדול נאר דורך אנטון די ספעשל קרבנות נאר די ספעשל מלבישים ווייל דער כהן משיח ברענגט א פאר וואס קומט אויף אלע מצוות, דער מרובה בגדים ברענגט אזוי ווי א פרייוועט סירוס און א פרייוועט קרבן נישט דער פאר אויף אלע מצוות, מרובה בגדים קודם דעם משיח שעובר מחמת קריו, טאמער דער כהן גדול איז געווארן געווען א כהן גדול מיט דער שמן המשחה באט הי וואס סוספענדעד ווייל ער איז געווארן טמא. און יעצט קומט א כהן גדול וואס איז נאר מרובה בגדים האט אים נישט געזאלבט מיט די הייליגע אויל, למעשה איז מרובה בגדים ער טוט א עבודה, דער וואס מ'האט מערב געווען אפילו ער איז געזאלבט געווארן מיט די ספעשל אויל טוט נישט די עבודה יעצט, אויב אזוי איז די שוואכערע כהן גדול וויכטיגער ווי די סוספענדעד כהן גדול. משיח שעבר מחמת קריו קודם לעבור מחמת מימיו, ווייל דער קרי גייט זיך טובל'ן ענד איז רעדי טו בי בעק אין סערוויס, מה שאין כן דער וואס האט א מום גייט נעמען אפאר טעג גייט נעמען עטליעסט אפאר טעג ביז ער גייט זיין צוריק ממילא איז דער בעל קרי קומט פריער ווי דער צווייטער. אמן מחמת מי מאי קודם למשיח מחמת ווייל אפילו דער וואס האט א מום ער איז געווען א כהן גדול איינמאל ער גייט ווערן אויסגעהיילט גייט ער צוריק ווערן כהן גדול דער משיח מחמת ער איז בעצם א כהן הדיוט ער איז גראדע דער דזשענעראל אבער ער איז נאך אלץ א רעגולער כהן הדיוט משיח מלחמה קודם לזקן ווייל דער זקן כהן גדול איז דער רעכטע האנט טאמער דער כהן גדול גייט ווערן טמא גייט ער איבערנעמען דער משיח מלחמה קומט פארדעם ווייל דער עולם דארף אים האבן ער דארף מחזק זיין די סאלדזשערס זיי זאלן קענען געווינען די מלחמה ממילא איז ער זייער זייער וויכטיג. סגן קודם לאמרקל, האט שי' דאמאלס געפרעגט מאי אמרקל, וואס איז דאס? אמר רב חיסדא, כ'האב פריער צו דיר געזאגט, אמרקל איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי ווערטער, ער איז ממונה אויף אלע כהנים, אויף אלע אנדערע, און ווען ער זאגט עפעס, פרעגט קיינער נישט אריין, מען פרעגט נישט קיין קשיות, איטס אקסעפטעד, איטס אפראווד, וואטעווער הי סעיז גאוס. ס'איז צוזאמגעלייגט פון צוויי ווערטער, אמרקל, וואטעווער ער זאגט, קומט ער ערשט. אמר, וואס עקזעקטלי איז זיין דזשאב? סאו די משנה אין שקלים זאגט, ס'איז געווען זיבן אמרכלים, זיבן אזעלכע מענעדזשערס לאמיר עס רופן קאארדינעיטערס פאר דער וואס פארשטייט, וואס פון די כהנים אליינס וואס זיי זענען געווען אין טשארדזש, די איז זיי כאילו געווען א באורד וואס האט קעיר גענומען צוזאמען, איטש פון זיי האט געהאט איין שליסל פון די טיר פון די עזרה, סאו כדי אריינצוגיין האט מען געדארפט האבן אלע זיבן, וואטעווער מ'האט געדארפט דארטן ערלעדיגן האט מען געדארפט אנקומען צו זיי. א מארקל קודם לגזבר, די גזבר איז געווען דער די גאבע וואס געווען אין טשארדזש פון נעמען די קרבנות פון נעמען די דאנעישאנס וואטעווער טשבי באט דעי ווער אן טאפ פון די דריי גזבר קודם לראש משמרת ס'איז געווען פֿיר און צוואַנציק משמרות פון כהונה וואס דוד המלך און שמואל הנביא האבן מסדר געווען סאו די גזבר קומט פאר זיי ראש משמרת קודם לראש בית אב ווייל א בית אב איז נאר אויף איין חלק פון די משפחה די משמרת איז געווען א גרעסערע זאך יעדע משמרת האט געהאט זיבן בתי אב סאו די ראש המשמרת קומט פאר די בית אב. ר' ווייסהאף, קודם די כהן הדיוט איף מי האט טו סעי, א פרייוועט מיט א קעפטען מיט א סארדזשענט און אזוי ווייטער העכערע העכערע מדריגות. איבער אויב די בני הישיבה געפרעגט א שאלה. לענין טעמע, ווען מען דארף זיך מטמא זיין פאר א מעס מצוה, ס'דא א מעס מצוה און ס'דא צוויי מענטשן וואס גייען אין גאס, סגן און משיח מלחמה, וועלכן פון זיי זאל זיך מטמא זיין? אייזנבערג, קודם דו גייט מיינען ווער איז וויכטיגער, נישט. טמא צו ווערן, נישט יא טמא צו ווערן, ווער איז וויכטיגער נישט טמא צו ווערן, אמר מר זיתא רבי רייד רב נחמן טאהש מאכל און ברענגן א ראיה צו דיין שאלה פון א ברייתא, די תניא האבן געלערנט אין א ברייתא, סגן און משיח מלחמה שוהים מהלכים בדרך, אי פגע בהם מת מצוה זיי האבן געטראפן א מת מצוה, מוטב שיטמא משיח מלחמה ואל יטמא סגן, בעסער זאל דער משיח מלחמה ווערן טמא, נישט דער סגן, פארוואס שאם יהיה רבו פסיל בכהן גדול, נכנס הסגן ומשם משתחתו, ווער דארף זיין אוועילעבל אויב דער כהן גדול גייט ווערן טמא, זאל ער זיין אוועילעבל צו טוהן די עבודה רייט עוועי, מילא הי האסטו סטעי קלין. מה שאין כן די משיח מלחמה, נישט געפערליך, ער איז זיין טעמע, ער קען ווייטער גיין אין מלחמה, ס'איז נישט געפערליך. כ'וואלט טענה'ט אז מ'לערנט אין א ברייתא משיח מלחמה קודם לעסקן, אויב איז אזוי שווער, דא האסטו יעצט געזאגט אז לעסקן קומט פריער, אבער רבי נקי תניא הי', ווען האט מען געלערנט די ברייתא, דאס איז דווקא להחיות עם, ווען יו העוו א טשויס, וועם גייסטו ראטעווען, האסט, קענסט ארויסשלעפן איינער פון די וואסער, די סגן אדער די משיח מלחמה, דעמאלס איז וויכטיגער, די ציבור דארף האבן די משיח מלחמה מער ווי די סגן, אויב איז אזוי שלעפ אים ארויס פון די וואסער, ער זאל מחזק זיין די אנדערע סאלדשערס. נאר ווען מ'רעדט וועגן טמא ווערן, דא איז דאס א צווייטע זאך, דא איז די סקען וויכטיגער ווי די משיח מלחמה, ווייל ער דארף זיין עוועילעבל צו נעמען קער פון די עבודה צו העלפן די כהן גדול דזשאסט אין קעיס ס'געט סוספענדעד. כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, און ממזר לנאסון, ונאסון לגר, וגר לעבד משוחרר. סאו די לאועסט לעוועל איז א עבד וואס מ'האט משחרר געווען, ס'הייסט ער איז יעצט א גר צדק, אבער די פראסעס איז געווען דורך זיין א עבד. איין וואס א ווען גייט עס איידער, בזמן שכולם שווים אלע זענען, תורה לעוועל זענען זיי אלע גלייך, אבל אם היה ממזר תלמיד חכם אויב דער ממזר איז געווען א תלמיד חכם לכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, דער ממזר קומט פריער, אויב ער איז א תלמיד חכם קומט ער פריער. ווייל ווען מען קוקט אויף די סדר וואס די משנה האט דא אויסגערעכנט, די לאועסט לעוועל איז געווען דער עבד משכרה, אויב אזוי, אויב די משנה וויל אונז מחדש זיין, ווייסט ווער דער לאועסט איז? א תלמיד חכם איז חשוב'ער מער פון די לאועסט וואן, מער פון א כהן גדול א עמארץ. פארוואס האט ער אנגעכאפט א ממזר? ער וואלט געדארפט אנכאפן די עבד משוחרר א תלמיד חכם, קודם פאר דער כהן גדול וואס איז א עמארץ. צום סוף פון די גמרא דא איז דא א ספר עיני השמיל, ברענגט א מורא'דיגע חידוש וועגן דער קשיא, ער שרייבט, די תורה הקדושה מחמת רוב קדושתה דארף זיין בטהרה. כדי זוכה צו זיין צו די תורה מוז מען זיין ריין. ס'דארף קומען פון א הייליגע מקור. א כלה טהור, א ריינע כלה קען האלטן די תורה, אבער א כלה וואס איז נישט ריין, וואס איז שמוציג, קען נישט קולט זיין די תורה, ער קען נאט אבזארב די תורה, ממילא אלע פסילי יחס האבן די חסרון אין טהרה, קענען זיי נישט זוכה זיין צו זיין א תלמיד חכם. די עקסעפשאן טו די רול איז די ממזר, פארוואס? ווייל איווען דאו ער האט א גרויסע פגם אין זיין יחוס, אבער די גמרא זאגט אין סוף קידושין אז עשיתם ממזרים ליתוה, ווען משיח וועט קומען גייען אלע ממזרים ווערן אויסגעלייזט, וויאזוי ארבעט דאס? האו איז דעט האו איז דעט פאסיבל? ס'איז א פיזיקל זאך. זאגט די הפלא אז די חכמים גייען מפקיר זיין די כסף קידושין, גייט נולן און וואוידן, די ארידזשינעל קדישין קומט אויס די מאמע איז דאמאלס געווען א פניה, אויב אזוי איז למפרע י נישט קיין פסול נישט די לעוועל פון א ממזר, אויב אזוי קען ער שוין יעצט ווייל ער גייט האבן רעליף עט סאם פוינט דאון די ראוד, אויב אזוי קען ער מקבל זיין די תורה הקדושה, אויף דאס איז דווקא די גאנצע שמועס דא וועגן גרים א שוואכערע מדריגה, רעדט מען וועגן די גר אליינס, איינמאל זייערע קינדער וואס ווערן שוין געבוירן פון זיי בטהרה, זיי זענען שוין נישט בגדר גר, איך רעד נישט לגבי שידוכים וויאזוי די וועלט קוקט עס אן, עס איז זייער חשוב, זיי זענען טייערע אידן, מ'האפט אז מ'זאל געפעסן די מאוסט קאמאן מענטשן מצוות מער פון אסאך אנדערע מצוות, און אנשטאט מחמת די קשיא האב איך נישט קיין ברירה וועל איך מוזן זאגן דער חידוש איי האב נאו טשויס וועט מוזן אזוי זיין. קודם קודם לויט ווי שנען שטייט אין פסוק בני עמרם אהרן און משה ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים שטייט בפירוש די כהנים זענען העכער פון די קדושה פון די לוויים ממילא דארפן זיי מקדים זיין לוי קודם לישראל שנאמר בית האי יבדל השם עס שבט הלוי מתוך כלל ישראל דאס הייסט עס ארום ברית השם סאו די לוויים זענען העכער פון די רעסט פון כלל ישראל ישראל קודם לממזר שזה מיחוס זיין א איד, א רגל ישראל איז די יחוס קשר, פון זיי אינעם יחוס. ממזר קודם לנשן, זה בא מתיפה כשרה, זיין טאטע איז א ישראל, וזה בא מתיפה פסילה ווייל די טאטע איז אויך פון די גאונים, אויב אזוי איז ער שוואכער. נשן קודם לגר, ווייל זה גדל אימוני בקדושה, די נשן למעשה האט זיך געדרייט האט זיך געדרייט צווישן די אידן און ממילא פירט ער זיך אויף איידל, וזה לא גדל אימוני בקדושה, דער גוי איז געקומען פון טשיינע, ער האט נישט קיין אנונג וויאזוי ערליכע אידן פירן זיך, האט ער נישט קיין דער געפיל, דער סענסעטיוויטי. געהער קודם לעבען משוחרר ווייל זי הוי בכלל ארה, ער איז טאקע יעצט א איד, אבער פאר ער איז געווארען א איד איז ער געווען א פון די כלל פון וואס נח האט געשאלטען חם, וזי לא הוי בכלל ארה, דער רעגולער געהער איז נישט געווען אינקלודעד אין די ארה. איי מוסר בזמן שכולן שווין וכו' איז די תורה לעוועל געווען איקוועל? מנו אנא מילי, וויאזוי ווייסטו אז די חכם קומט פאר אפילו די וואס זענען מער מיוחס פון אים? אמר רב אחר בר רב חנינא דאמר קרובא שטייט אין פסוק יקורו ה' מפנינים, די חכמת התורה איז אזוי חשוב מער פון פנינים, וואס מיינט פנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים אריין די קודש קדשים, סאו די חכם בחכמת התורה איז חשוב'ער אפילו מער פון די כהן גדול. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, בדניא רילי וואלט געדארפט זיין שיקדם עבד משכרו לגר, נישט אזוי ווי עס שטייט ביי אונז אין משנה אז דער גר איז קודם, פארוואס שזה גדול אמונה וקדושה, דער עבד האט זיך למעשה געדרייט מיט אונז, וזה און דער טשייניז גר לא גדול אמונה וקדושה איז נישט געווען מיט אונז, אזוי ווי די גמרא האט געזאגט לגבי די נאסן און די גר. אבער היות ס'איז דא א ריזען מעדיף צו זיין טו גיוו מאר קרעדיט פאר די גר ווי די עבד משכרו איז ווייל זה היה בכלל ארה, מזה לא היה בכלל ברירה, דער רעגולער גר איז נישט געווען פארשאלטן פון חם, פון נח, מה שאין כן דער עבד איז יא געווען פארשאלטן. שאל די תלמידים וואס רבי אלעזר בן רבי צדוק בן ארימאי הקל ראה אין ליסטו גיורות, פארוואס לויפט יעדע איינע חתן צו האבן מיט א גיורות, ועיין הקל ראה צום ליסטו משוחררת, אבער פאר א שפחה וואס איז באפרייט געווארן לויפט מען נישט אזוי שטארק נאך. אמר להם האט ער געזאגט זי הייסו בכלל ארי, דער שפחה איז געווען געשאלטן, וזה לא הייסו בכלל ארי, אזוי ווי די גמרא האט יעצט דא מפרש געווען. דברי רח א צווייטע פשט, זי, דער גיורות, הוספ בחזקה שמע, איי געס ווייל איינמאל זי טראכט שוין מענטלי אז זי גייט זיך מגייס זיין, געט זי זיך שוין אכטונג, וזי לא הוספ בחזקת שמע, זי פירט זיך אויף הפקר'דיג, זי פירט זיך שוין אויף בפריצות פון פריער אוו דער בהפקירא ניחא ליה, ממילא איז עס נישט אזוי ריין. שאלי תלמידיו את רבי אלעזר בן רבי צדוק מה מה הכלב מעקר אז קונה, מ'זעט א עבד לויפט נאך זיין בעלבאס, ער האט אים ליב, והחתול אינו מעקר אז קונה, א קאץ לויפט נישט נאך די בעלבאס אזוי ווי א עבד, אמאל אים האט ער געזאגט, כ'האב דיר ווייזן פארוואס. און מה האוכל ממה שאכלו אוכל, ווען איינער עסט עפעס וואס דער מייז האט שוין געגעסן, משא כ איך, פארלירט ער און פארגעסט ער זיין תורה. האוכל עכברא עצמו, דער וואס עסט אליינס א מייז, דאס גוט, דער וואס עסט פון א מייז, פארגעסט. איז זיכער דער וואס עסט א מייז אליינס, על אחת כמה וכמה, ער גייט פארגעסן. אויב אזוי, דער קאץ פארגעסט ווער איז זיין בעל בית, איז ממילא דערנענט מען נישט די עפעקשאן פון דער קאץ צו דער בעל בית. שאל די תלמידים את רבי אלעזר בן עמא, הכל מושלם באחרון, פארוואס טשעיסט יעדע איינע נאך די מייז מיט אזא מין שנאה לייק איטס לייק נאט נישט נישט צו פארשטיין ווען ניישע שנאה און רייד ווייל זייער הארץ איז פול מיט שלעכטס מאי וואס מיינט דאס וואס איז די שלעכטע יצר הרע פון די מייז רובא מרובא זאגט אפילו גלי מגייצער זיי בייסן אריין אפילו אין בגדים איווען דאו זיי האבן נישט קיין שום טעיסט זיי האבן נאר ענדזשוימענט פון עסן קליידער מיט דעם אלעם טוען זיי דאס איז דאס סתם פון א שלעכטקייט ממילא פאר דעם פייניגט מען זיי די גמ' למד בית אפופא מאי אפילו שפסע מרה גייצער אפילו די האלץ פון א שאוועל טשוען זיי אויכעט און זיי האבן זיראו טעיסט מיט דעם, נישט פון דעם נישט פון קיין בגדים און ממילא דעטס וויי דעי דאונט האט מען זיי אזוי פיינט יצר האמר א תני רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא חמשה דברים משכחים את הלימוד פינף זאכן מאכן פאר מען זאל פארגעסן די תורה הוא אוכל ממה שאוכל א כ איינער וואס עסט פון וואס א מייז האט שוין געגעסן וממה שאוכל כסל אדער פון וואס א קאץ האט געגעסן ואוכל לב בהמה איינער וואס עסט די הארץ פון א בהמה נאו דאס הייסט פשוט מיינט עס אזוי ווי א קי א דאמעסטיקעיטעד בהמה וואס מען האלט אינדערהיים. די תשבץ שרייבט בשם די הרמ ראטענבערג אז די זעלבע זאך איז לגבי א פייגעל as well. עסן די הארץ פון א לעבעדיגע זאך איז נישט קיין גוטע זאך. ניין פון א לעבעדיגע זאך. וואס האט אמאל געלעבט. א ביטינג א זאך וואס האט אמאל געפאמפט זאל מען נישט עסן. אין די שלחן ערוך וואו האריזאל איך ווייס נישט וואס עס איז אין הלכות סידור שרייבט ער, ברענגט צו משבירי ברענגט עס צו אז מען זאל נישט עסן די הארץ פון א בהמה, חיה, ועוף, סאו קלאר ארויס די פייגל עז וועל, און די ספרים זענען ביזי מיט די ריזען פון דעם, און די שך ברענגט עס צו להלכה אז אפילו פון א פייגל זאל מען נישט אויך נישט עסן, פארוואס? ווייל ס'איז כשר לשכחה, ווייל אין עיני שמואל דא אין צום סוף פון די מסכתא שרייבט ער דא, אונז האבן געזאגט אז א מאכל וואס א מייז האט געגעסן איז כשר לשכחה, דאס איז דווקא אויב מען עסט פון די זעלבע פלאץ ווי די קאץ ווי די מייז האט געביסן, די מייז האט אריין געביסן א לאך, נעם נישט אריין, דאונט סוואלאו דעט פיס, אבער פון די אנדערע זייט האסטו א גרויסע בארכע, א גרויסע חלה, ער האט געגעסן פון איין זייט איז נאו פראבלעם צו עסן פון די צווייטע זייט. ער ברענגט א אינטערעסאנטע ראיה. די גמרא זאגט אין סוכה דף לד ו עמוד ב' אז א אתרוג וואס מען האט געגעסן וואס מייז האבן געגעסן דערפון איז פסול. און די גמרא פרעגט דארטן א סתירה און די גמרא זאגט מעכפרים זענען אנדערש די ריזען פארוואס ס'איז פסול איז ווייל ס'איז מיעס. אויב אזוי איז עס א פסול אין הדר, ס'פעלט נדר, פארדעם זאל מען עס נישט נוצן. נאו אויב יעדע אתרוג איז אסור ווייל די מייז האט עס געגעסן, נישט קיין חילוק פון וועלכע זייט, וואס דארף די גמרא זאגן אה די פראבלעם דארט איז ווייל ס'איז מיעס. ס'אסור עניוועי ווייל א אתרוג וואס איז אסור באכילה קען מען נישט יוצא זיין די מצוה, ס'פעלט אין די לוחם, אלא מאי זעהן מיר פון דעם אז די חלק וואס ער האט נישט געגעסן איז מותר, און ער ענדיגט דארטן צו, איווען דאו מ'קען מדחה זיין די ראיה, מכל מקום, פוק חזי מאמר דבר, גיי קוק וויאזוי די עולם פירט זיך אויף וועסטו זעהן אזוי איז עס, מ'שניידט אוועק די שטיקל וואס די מייז האט געגעסן, די רעסט איז מותר.

אז די גמרא רעדט דא נאר פון עסן רויע זיתים, נישט סאלטעד אדער פראסעסד, נישט כבישים, נישט מליחים, נישט מבושלים, אבער דער מאירי שרייבט ניין, זיתים מליחים, דאס איז די זאך וואס ברענגט צו פאר שכחה, סאו בי קערפול וואס דו עסט. און והשותה מים של שירי רחיצה, דער וואס טרינקט וואסער נאכדעם וואס א מענטש האט זיך דארטן געוואשן, דאס הייסט מען האט עס גענוצט צו וואשן, נישט אז מען האט צוגעגרייט צו וואשן, מען האט עס עקשועלי גענוצט, און ער ברענגט א ראיה, וויאזוי ווייסט מען אז ס'מיינט נישט וואס מען האט דווקא, ווייל א מים טרינקט מען פלענטי. רייט? און דאזענט סיעם טו בי א פראבלעם. נאר וואס דען? זאכן וואס מ'האט צוגעגרייט זיך צו וואשן אין א כלי, דעט וואלט בי א אישו. די חזון איש שרייבט אז אויב גיסט מען אויס אביסל וואסער איז שוין נישט קיין פראבלעם, נאכדעם האסט עס געקאשט גיס אויס אביסל פון די וואסער, קענסטו טרינקען איף יו קען הענדל איט, קענסטו עס אראפשלינגען. דער חפץ חיים שרייבט אין א פלאץ וואס איז די גדר פון אהבת ישראל, זאגט ער מען זאל נעמען א קרעציג קינד, ווען דער חפץ חיים רעדט פון א קרעציג קינד רעדט מען אן דיאודערענט און אן זייף, יא, א ריעל קרעציג קינד, אפוואשן, קלין אים אלל די וועי, און טרינק אויס די וואסער. דאס איז א מדריגה פון אהבה, דאס דארף מען קענען, איך זאג נישט אז זאלסט דאס טון, אבער טאמער מען טוט דאס, טאמער מען קען דאס נישט טון, איז מען נאך נישט צוגעקומען צו די מדריגה פון אהבה, צו ווייזן דו האסט ליב א איד. ושויס מים ששיר ער חוץ ורוחץ רגליו זה על גב זה ער וואשט איין פיס אויפן צווייטן ווי עשו מאפער מניח כליו תחת מרשוסיו אפילו דער וואס לייגט כלים קליידער אונטער די קאפ איז אויך א פראבלעם אז די גמרא פרעגט מיינע ספרים הקדושים פרעגן זיי מיינע ראשונים מ'זעט ביי די פרחי כהונה מסכת יומי ווען זיי האבן געשלאפן אין בית המקדש האבן זיי געלייגט די קליידער אונטערן קאפ וויי איז עס נישט קיין פראבלעם פון שיק זאגן לשומר מצוה לא ידע דא וראה די טוסט וואס די חזל האבן געהייסן טוסט וואס די גמרא האט געזאגט דעטס נאט א פראבלעם באט עניטינג עלס סתם צו שלאפן מיט פידזשאמעס אונטערן קישן קוד ביעישן. חמשה דברים משיב מעשר למד ברענגן צוריק די אפעסיט עפעקט, זיי ברענגן צוריק וואס מען האט פארגעסן. וואס איז דאס? פס על בחמין ברויט וואס מען האט געבאקן אויף קוילן, וכל שכן בחמין עצמן, איי דאנט נאו וויאזוי גייט מען עס עסן מיט מילך אפשר אריינלייגן די קוילן אין מילך, איך ווייס נישט וויאזוי מען דארף עס טון, ואוכל בייען מגוגדת לייק א סעמי קוקט עג בלוי מילך אן קיין זאלץ, ורגל בשמן זית, ורגל ביין די בשמים, והשוסים מים של שעיר העיסה מען האט געמאכט א טיי פון לאטער ווי אביסל פלואיד, און דאס איז גוט פאר די זיכרון, יש אומרים אף א טובל אצבעו במילך ואוכל טונקט איין די פינגער אין די זאלץ איז דאס אויך א גוטע סגולה. רגל בשמן זית האט די ברייתא געזאגט אז די שמן זית ברענגט צוריק צו לערנען וואס מען האט פארגעסן, מסייעלע לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן, כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, אזוי ווי די זית קען מאכן פארגעסן, מען האט קארוועט זיבעציג יאר מיט לערנען קען די זית מאכן פארגעסן, כך שמן זית מיישב לימוד של שבעים שנה, ר' העזל ריטורן, ווי זאגט מען ביי א פויזן איז דא די. אפעסיט אפעקט, איך געדענק נישט די ווארט אבער ס'ברענגט צוריק אנטי ווענעם, יא אבער ס'איז דא א ספעשל זאך וואס זאל עס רידזשעקטן, זאל ארויסשפייען די פויזן, סאו אזוי ווי די זייערס מאכט פארגעסן, די שמן זית קען עס צוריק ברענגען. והרגל ביין די בשמים איז אויך א זאך וואס ברענגט צוריק די לימוד, מסייע ליה לרובא דאמר רבא, רבא האט געזאגט, חמרא וריחנא פיקחין. וויין און בשמים האט מען געמאכט קלוג זיי האבן געמאכט פאר פיקניק רבי שלמה זלמן אויערבאך שרייבט דער מנהג ירושלים איז געווען צו עסן זייס און נאך היינטיגע צייטן איז וואן אוו די מאוסט פאפולער פודס אין ירושלים אבער מען האט ארויפגעגאסן שמן זית אויף דעם זאגט ער איווען דאו זייסן איז כשר לשכחה אבער די שמן זית האט א כח פארקערט ממילא איז נישט קיין פראבלעם אבער רבי חיים קנייבסקי האט געפרעגט ווער זאגט אז די דעמעדזש איז איקוועל צו די געין אפשר די דעמעדזש פון די זייסן איז שטערקער ווי וואס דו גייסט פארדינען פון די אויל סאו מייט סטיל בי א ר דעפיסיט אבער נישט אום זאמס שרייבט אז אויב סאיז אזוי געווען די מנהג מסתמא איז געווען מקובל אזוי קען מען עס טון אן קיין זארג אן דעט נאוט האוו א וואנדערפול איווענינג און טענק יו פאר ליסענינג.